Kom lura l-flusek nfakkarkom li għadna kif konnet nitkellmu ma' Albert Frendo dwar student loans, issa jmiss li nitkellmu ma' missieden regolari tagħna Jasmine Mizzi biex naraw l-andament tas-swieq. Jasmine, tinsellimlek. Insellimlek. Jasmine, kif kien l-andament tas-swieq internazzjonali matul din il-ġimgħa? Kellna ġimgħa fejn wara wkoll diversi xhur fejn qed naraw l-isħma internazzjonali jżidu fil-valur, erġajna kellna ġimgħa, minkejja biex ngħidlek xi turbulenzi li qed ikollna fis-swieq, ġimgħa pożittiva għas-swieq internazzjonali kemm fl-Amerika kif ukoll anke fl-Ewropa, bl-eċċezzjoni tar-Renju Unit fejn rajna l-FTSE 100 iċedi ovvjament fuq diversi aħbarijiet anke qabel il-ftehim u wara l-ftehim inċertezzi li għadhom għaddejjin. Minkejja da, fis-swieq internazzjonali u anke minkejja diversi tħassib fuq it-tkabbir ekonomi partikolarment, rajna l-indiċi l-Euro Stoxx 50 pereżempju fl-Ewropa jżid 0.75 fil-mija, id-Dow Jones ukoll viċin wieħed fil-mija, rajna wkoll żieda fil-Ġappun Rajna wkoll pjuttost fl-istess livell is-swieq fiċ-Ċina. U dan ukoll wara li l-President Trump minn żmien għal ieħor jaġġornana fejn ikunu waslu l-ftehim, fejn ikunu waslu t-taħdidiet u forsi qed naraw li hemm iktar ċans illi n-negozjati jkunu fil-pożittiv. Għalhekk ġimgħa pożittiva għas-swieq internazzjonali. Tgħidilna ftit dwar xi aħbarijiet li ddominaw din il-ġimgħa? Eh, kif ġa konna qed ngħidu, ovvjament il-Brexit u forsi issa nidħlu naqra iktar fid-dettall. Imma rajna aħbarijiet importanti fl-Amerika partikolarment fejn rajna pjuttost eh, b'sorpriża eh, waqa' fil-retail sales fl-Amerika eh, u allura dan iġib miegħu iktar tħassib fuq it-tkabbir ekonomiku globali. Infatti, fix-xahar ta' Settembru rajna li l-poplu Amerikan inaqqas l-infiq tiegħu, rajna tnaqqis ta' 0.3 fil-mija f'Settembru, l-iktar tnaqqis li rajna minn Frar li għadda. Ovvjament, jista' jkun li kien hemm l-impatt tal-gwerra fuq in-negozju bejn iċ-Ċina u l-Amerika. U mbagħad ikun ukoll dan ikun xrar partikolari fejn ukoll ikollna it-tfal imorru wara l-iskola u allura jista' jkun li l-konsumatur ikun qed iżomm din f'moħħu. Rajna wkoll fl-Ewropa l-Eurozone inflation, ir-rata ta' inflazzjoni, taqa' l-iktar livell baxx kważi għal dawn l-aħħar tliet snin, minkejja li anke Mario Draghi fl-aħħar intervent tiegħu li għamel rajna illi l-Ewropa għandha x-xewqa illi l-inflazzjoni tikber. U minkejja illi qed jagħtu jew ħa jibdew jagħtu iktar stimolu u d-direzzjoni li waqqgħu wkoll ir-rati tal-interessi, allura l-banek partikolarment iridu jħallsu biex iżommu d-depożiti tagħhom, il-flus tagħhom mal-ECB, u issa qed naraw anke kumpaniji li jiġu wkoll penalizzati talli jżommu flushom fil-banek. Rajna wkoll allura dan hemm xi ħaġa li mhux qed taħdem kif jixtiequ l-banek ċentrali, jew il-bank, f'dan il-każ il-Bank Ċentrali Ewropew. Allura hemmhekk qed tiġi l-mistoqsija imma dawn il-miżuri li ħadna fil-passat u li qed nieħdu bħalissa huma l-miżuri tajbin u għalhekk wieħed irid iżomm is-siktar anke kif jerġgħu jibdew diħlin ċertu miżuri ġodda biex naraw dan jistax ikun pożittiv biex il-banek l-ekonomiji jibdew iżidu xi ftit ir-rata tal-inflazzjoni anke vis-à-vis il-fatt illi r-rati tal-interessi qed jonfqu qed jonqsu u allura dak sippost jistimola iktar infiq, iktar infiq u allura sippost togħla, togħla l-ħajja. Dan mhux qed isir u rridu naraw kif ħa, kif ħa nibqgħu għaddejjin f'dan ir-rigward. Naħseb kien hemm aħbarijiet oħrajn, l-aħbarijiet fuq in-nies li jsibu x-xogħol l-Amerika, ma kienx hemm xi tibdil jew kemm konna qed nistennew u allura dak kien pożittiv, imma mbagħad kien hemm l-IMF ukoll illi terġa' terġa' tagħti indikazzjoni li t-tkabbir ekonomiku globali fid-dinja jista' jkun iktar kajman matul din is-sena u anke s-sena d-dieħla. Jesmint, waħda mill-aħbarijiet li ddominat il-ġimgħa bla dubju ta' xejn kienet il-Brexit u biex xtaqt insaqsik għandna deal jew m'hemmx deal għax għadha daqsxejn. Mela, id-deal mal-Ewropa sar kif anke kienet kien irnexxielha wkoll tilħaq ftehim l-eks Prim Ministru Theresa May, irnexxielu wkoll forsi ħafna ma stennewx illi l-Prim Ministru l-ġdid ukoll jasal għal dan il-ftehim. Jidher illi ż-żewġ partijiet ċedew xi ftit. punti fuq il-customs union, punti fuq il-VAT, punti, l-iktar wieħed importanti naħseb ukoll, id-direzzjoni u l-importanza tal-ftehim li jkun aċċettat mill-Irlandiżi. U ġa qed naraw, ftit wara jew anke ftit qabel ma ġie mħabbar illi ż-żewġ partijiet laħqu l-ftehim, rajna d-DUP illi jgħid kategorikament li ħa jivvota kontra is-Sibt meta ħa jitressaq il-vot. Fil-fatt is-Sibt tgħaddi mill-Parlament. Ekku, jiġifieri issa il-ftehim irid jgħaddi mill-Parlament Ingliż. Diġà il-partiti tal-Oppożizzjoni qed jgħidu illi ħa jivvutaw kontra. Kif għadt id-DUP li hija tifforma parti mill-Gvern fil-Parlament biex ngħidu hekk, tivvota mal-Gvern qed jgħidu li mhux aċċettabbli għalihom li Boris Johnson kien mgħaġġel wisq biex jilħaq ftehim at all cost u allura diġà hemmhekk għandu parti mill-maġġoranza li ġa tilef iktar fin-negattiv. Di tista' tiġi estiża iktar 'il quddiem jekk ma tgħaddix. Issa, jiġifieri jekk issa il-Prim Ministru ħa jiddependi minn dawk il-Membri Parlamentari li vvutaw kontra il-ftehim ta' Theresa May. Immissha wkoll għandu dawk il-Membri Parlamentari li kienu, jew għadhom, Konservattivi imma li hu, biex ngħid hekk, keċċa 'l barra u allura rridu naraw dawk kif ħa jivvutaw. Qed qed li ħa jkunu importanti jekk hemm deputati mal-Oppożizzjoni, partikolarment fil-Partit Laburista, illi jistgħu li kienu favur il-Brexit illi jistgħu jivvutaw mal-Gvern. Imma n-numri għadhom mhux daqshekk ċari jekk ma jgħaddix illi l-vot ma jgħaddix allura l-Prim Ministru sippost irid jitlob lill-Unjoni Ewropea biex iġedded għal tliet snin, għal probabbli tliet xhur, skużawni, u hemmhekk naraw x'se jiġri. Imma jgħid x'elezzjoni tgħaddix biex issir elezzjoni jew le Għad irridu naraw. Tkellimna f'diversi programmi preċedenti dwar ir-rati tal-interessi u rġejt semmejta llum ġeżmint hemm fil-fatt il-Fond Monetarju Dinji issa kontra l-fatt li investituri u istituzzjonijiet istituzzjonijiet skużawni qed jieħdu aktar riskju minħabba rati ta' interessi baxxi. X'intqal f'dan ir-rapport? Eh, dan japplika kif qed tgħid inti l-kumpanija anka qed l-enfasi qed isir fuq kumpaniji ta' assigurazzjoni, pension funds imma wkoll għaliex japplika wkoll għall-investituri. Għaliex hemm pressjoni, nafu li r-rati tal-interessi huma baxxi, allura qed ikun hemm pressjoni kemm fuq dawn il-kumpaniji biex jipproduċu reżultati jew imgħaxijiet aħjar jew sostenibbli għall-investituri tagħhom u allura peress li r-rati tal-imgħax baqgħu jaqgħu, hemm hemm it-tendenza li dawn l-istituzzjonijiet jieħdu aktar riskji fil-investimenti tagħhom. U l-IMF qed tagħti din it-twissija li anke r-regolatur għandu jkun iktar viġilanti u li l-investituri ta' dawn il-kumpaniji jkunu mgħarrfa bil-deċiżjonijiet li jkunu qed jieħdu dawn l-istituzzjonijiet. Issa, f'daw l-aħħar ġimgħat smajna bis-saga ta' fund manager magħruf ħafna Ingliż Neil Woodford li daret issa fuq il-fund supermarkets ukoll. X'kienu l-aħħar żviluppi? Ovvjament, li konna tkellimna fuqha wkoll diġà, dan kien fund manager biex ngħidu hekk wieħed mill-iktar renomati fir-Renju Unit. Illum issa biex ngħid hekk il-fondi li kien imexxi ħa jiġu magħluqin, imma issa kif għedt int min kien ibiegħhom l-iktar li primarjament kumpanija fir-Renju Unit li għandha kif għedt inti aħna ngħidulhom fund supermarket. Forsi forsi tispjega ftit x'inhuma funds. U jagħtu, jiġifieri dawn l-investitur jista' jagħżel minn ħafna skemi ta' investiment kollettiv primarjament online. Online dawn. Online. U dawn il-fund supermarkets ikollhom lista li qishom ikunu qed jagħżluha huma imma ma jkunx parir. U jidher biċ-ċar li din il-kumpanija kienet qed timbutta ħafna lil dan il-fund manager u allura issa d-domanda qed tiġi mistoqsija kemm huma effiċjenti, kemm huma importanti illi l-investitur ma joqgħodx fuq dawn il-fund supermarkets illi għax ikollhom lista, peress li dan ma jkunx parir, jista' jkun qed tiġi l-mistoqsija dawn kellhom xi interessi għaliex kienu qed jimbuttaw daqshekk lil dan il-fund manager anke meta l-andament tal-iskemi tiegħu kienu sejrin ħażin. U issa ħa naraw ir-regolaturi fir-Renju Unit kif ħa jaġixxu għal ovvjament pressjoni ħafna mingħand l-investituri fir-Renju Unit u anke mhux fir-Renju Unit biss. Jesmond, ma nafx kemm baqa' ħin, imma xtaqt li forsi naċċennaw ftit fuq is-suq lokali jekk. Eħe, suq lokali din il-ġimgħa territorju negattiv, kellna tnax-il sehem li jaqa' fil-valur, fosthom minnhom ukoll li jaqgħu fil-valur mhux ħażin, imma l-indiċi su ċeda din il-ġimgħa 1.4 fil-mija, andament differenti mis-suq internazzjonali fl-istess fl-istess ftit ġranet. Grazzi ħafna Jasmine ta' dik l-informazzjoni, l-update fuq is-swieq. B'hekk wasalna fi tmiem edizzjoni oħra ta' Flusek min-naħa tiegħi bħal dejjem nixtieq nirringrazzja lil New Age Media, lill-crew tekniku ta' Net Television, nirringrazzja lill-sponsors tiegħi u fuq kollox lilkom talli segwejtuna. Nagħmel appuntament magħkom għall-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin.